He rau kei taku ringa e to uaroa, e tukuna atu ana ra ki te tae patu o te rangi, otia ano ki a koutou kei nga mate kua wee ake nei i tenei wa. Kei te matua e Manu Po tenei e tangi ake ana ki a koe te uri a nga tiawa karanga mai ra e koro. Oti anō ki ngā mate uua tatū anō rā ki te Kuini o Ingarangi kua riro kāweka ake nei ki te ao o ōna mātua. Ka tika kia rere atu ko te ngākau Māori tēnei e mihi nei, e tangi nei. Nō reira ko koutou ki a koutou ko tātou ko te mata toi tū ora ki a tātou tonu. Nō reira karanga mai rā e te rāngai tangata. Koia tēnei a Te Kupu o Te Uru e rōnaki ake nei i ngā pūrongo kua puta mai nei i te reo o te uru tonu o tēnei wiki. Tērā ia te kōrero tini wetū ki te rangi. He kaupapa oki a tini wetū kei te whenua, kei te riu o te rohe o Te Papa-i-ōia e kāhui ana i te unga rangata, i te unga kaumātua kia tika rā te kōrero. Engari ko te ngākau pea e rangata ai. Arā, e, ko ngā whakaaro nō ki, anei, e koiora ana. Otirā anō, mō te ūnga kaumātua tēnei o ngā kaupapa tutū ake nei, kāti ake e tātou me wā toro atu ki te pūrongo.
Ko te hōtaka kaumātua i tapaina ko Tini Whetū ki te Rangi Kaumātua Services, e whakatōpū tahi mai ai i te hunga kaumātua ki ētahi mahi mā rātou, ā, ka whai wāhi mai ngā kaumātua nei ki te ako i ngā hua pai, hua kino anō hoki e pā ana ki ngā hangarautanga ki runga ipurangi.

mō ngā kīkinotanga e taiwhanga ana i te hunga kaumātua. I roto i ngā wiki tata i puta mai ai ko ētahi rīpoata e kōrero ana mō ngā tūkinotanga ki te hunga kaumātua ki runga ipurangi. So we had a um, a lovely lady come in from um, Manawatū Community Law, um, April, and she she came in and spoke about all the ways that

So creating connections again. Ko Melissa Skipper, he kaimahi ki Whakapai Hauora, ko ia hoki te kaiwhakahaere o te kaupapa nei. He ai ki a Skipper, e noho paraheahea ana te hunga kaumātua, he mataku nui tō rātou ki te haere ki runga ipurangi. So I have two roles, so first of all I have the um, gambling harm space, so I'm the gambling harm health promoter, so I promote um, healthy communication and conversations around gambling.

E 65 te pakeke neke atu, ka tū ki te whare karakia o Mere Rikiriki, i a Te Rāhina me Te Rāpare, tekau karaka i te ata ki te poutūtanga o te rā. Mō ngā whakamarama o te kaupapa nei, whakapā atu ki a Melissa Skipper, Melissa at Rangitāne, Ira Kati Iwi, Ira Kati NZ. Temehemi te reo o te uru.
Kāti, tēnā rā koutou katoa e ngā kaimanaaki i te kāuihi mātua. Tēnā koutou e tauawi ake nei, e tautoko ake nei, e taunaki ake nei, ā, i ō tātou mātua i tēnei wā. Ka tika rā ngā kōrero, tini wetu ki te rangi, ko Rangitāne ki te wenua. Ana ko ngā wetu oki ei taiarahi. Hei kauara i oki rā i a koutou i roto i ēnei mahi e mahingia ana, he mahi rangatira, he mahi pūmanawa, tēnei ka mihi, tēnā koutou. Ko te pūrongo nei o roto o Taranaki ko Wai Ora, Wai Ora, koira keri ngā kupu tika, āna, E tira tēnei, e aere ake ana ki te unga taioi, ki te unga taitamariki nei, ki te wāngai i te mātauranga. Ana, ko te pūtaiao mō ētehi taha, te āhua uaua, te mārama ake ki te ōunutanga me te ngako o tērā ao. Engari, i roto i tēnei pūrongo, ka kite ka rongo, ana, kua whakaāngaitia. Ngā mahi pūtaiao o te ia rā ki mārama ai te ūnga tamariki, anei rā te pūrongo.
Ko wai ora, e tira no Taranaki e waka tairanga ana i te mana o te auora me te poipoi i te unga rangatahi ki nga ua nui o te auora tonu. Ka kite ake i te aro nui o Waiora ki te waka ako i te kāhui rangatahi ki ngā tini āhuatanga o te pūtaiao. E Waioranga e! So the main purpose of today's kaupapa is we just want to let the rangatahi Māori know that science can be fun. We've got awesome stations and exhibitors around.

So we made the physics fun, we made the biology fun, they're just what they wouldn't see in school, so we just wanted to give them what they don't see in school. Tērā tonu te wā ka tupu te mā ara ara ki te unga tamariki i a rātou ka kuʻu ki te ao o te pūtaiao. A, ei tā Waiora, i toko ake te wakaaro kia wakarite mai tēnei kaupapa hei waka ratarata i te kāhui rangatahi ki te ao pūtaiao.

I tōia atu a Waiora i ētehi kaupapa pūtaiao i raro i a Taranaki Maunga, ei tūura i te ūnga rangatahi nei ki ngā kātū ā-uatanga o te ao pūtaiao tonu. Oh it makes me feel so happy to help the rangatahi here and just to help guide them through it since I was once in that position. I'm just kind of helping them find where they want to be in life and help them guide them to where they want to be in the future career wise and hopefully to help them push them towards the education and health. Ei tā Wes, ringa āwhina i te kaupapa pūtaiao, e koa ana te ngākau te ara i ngā tauira i roto i ngā mahi, ko tāna ia i a Matua kia tautoko nui atu i te unga rangatahi nei, kia wai i tā rātou e ia ia ana, ka mutu, kia wai i te ara o te ora. It's a blast, you know, just being able to have that reward of seeing someone fulfil their potential and just what they want to succeed from their life and it's just an amazing experience just to tag along with them and just guide them and then send them off on their way to be who they need to be. Ko tā Maxwell, e arikoa ana te kite atu i ngā ua nui ka puta i tēnei kaupapa, otirā te kite atu i te wai e ora ana i roto i ngā rangatahi, mā rātou tonu e kōwiri kotē ia te uara i, E tika ana mā rātou, ko tāna, E Āki, e ara i. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Koia, koia, koia, koia e te iwi ko tēnei o ā tātou nei pūrongo he rawe. He rawe te whakaāngai atu i ngā mahi o te ia rā, ngā kaupapa o te ia rā, e kitea ai koia tērā ko te pūtaiao. Ko te pūtaiao me ōna kōrero, ā, me āna āhuatanga ana kei roto. Nō reira, tēnā koutou e wai ora, e whakamārama kau ake nei ki te ūnga ana e areare atu ana ki a koutou. Ka tahi te pai o tēnei akoranga me ngā āhuatanga o roto o te akoranga nei, ana ngā akoranga nei hei painga, hei iti ake i te mana tonu o te ākonga. Tēnā rawa atu koutou. Kei te kaukau au i ngā riporipo o tō tātou awa Te Awatupua o Wanganui i tēnei wā, me te tūtaki ake ki tētehi o ngā uri o tēnei o ngā awa, e uri nō roto ana mai i ngā apu tuarangaranga o Te Awatupua, e kaitono ki te Kauniera o Wanganui. Nō reira, kāti rā e ine, e nō, ā, tēnā, takaia atu rā te ara, ana ki te Kauniera, aia a. Hei painga mo tō iwi Māori mana motu ake.
Koia te wā ine Māori anake e tū ana mō te Kaunihera Aroe o Wanganui. E uri aia nō Ngāti Hau, Ngāti Kurewhatia rātou ko Ngāti Pāmoana. I think it's vital to have local iwi at the table. I believe we have a lot of values and principles that have been handed down from our tūpuna that need to be incorporated into the council processes. Kei te waka me ia e ia ōna pā ake me ōna tūpuna, Nā rātou i wakatō te kākano angitū ki roto i a ia. Definitely my nana, my nana was a hard working marae and with church too, she could work the front and the back and she handed those taonga tuku iho down to us. Also my grandad, he was one of my

Ko te anga i ngā ware ou me te waka ou i ngā ware ētahi take nui mōna. I'm really passionate with our homeless whānau. There's not many people in our community that are advocating on their behalf. Um, housing, housing is my major issue. With housing comes so many different complexities to solve the issue. I te mutungai o e rautaki tōna

Me wakarahi ake te kanohi Māori i roto i te kaunihera, kai a koe te mana ki te pōti, Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Ko ia rā tērā, nō reira ki te tamāhine karanga mai koe, ana, takaia atu te paepae o Poutama nui, o Poutama roa, Ana kia tae ake rā koe ki roto i te kaunihera. Ko tāu e mea ana, Ka i a ia nōu, e pīrangi rawa nōu ki au inā atu rā i te iwi, i te hunga ino o kāinga kore nei, i te hunga rangatahi, oti anō i ngā kaupapa uua. Kia noho mai koe hei reo, hei matakanoʻi tonu mō te iwi Māori. A ka tika rā tērā. Ka tika rā tērā. Nō reira, kia tau ngā manaakitanga me ngā tōmairangi tapu ki runga i a koe, ā, kia pai ai tō uru ake ki roto ki tērā ware, ki te Kaunui Ērā, ana, hei āpai ake i tō tātou iwi. Nō reira, tēnei ngā manaakitanga, te kupu o te uru, ana ka tau atu rā ki runga i a koe. Ko te ao te kapa aka ka tai ko te ao ko tēnei. Ana, tērā ia tēteī rōpū nō roto ana mai a o ngā kura tuarua o Taranaki kura kaupapa nei, te kura o Te Piʻipiʻinga Kākano, mai Rangiātea, a, te kura o Ngā Rua Inerangi tae noa atu rā a, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Ko Ngata i roto i ngā tau ki tū ko tētehi kapa aka ko Tai. Nō reira, he wai ake tēnei o ngā pūrongo i ngā āuatanga, i ngā nukunukuanga me ngā kōkiri o te rōpū e kīa nei ko Te Kūreitanga. Tēnā, kia mātaki e taki ake tātou.
Ko te wā anga ki te waka taitai kapa aka mō ngā kura tuarua tonu, ka tū tonu rawa. Kū whakaritea e te kōmiti matua o te kapa aka ki tū ngā kapa ki ō rātou rohe whakataetae ai. Kū rā uitia tēnei kaupapa ki ngā kaiaka o ngā kura me ā rātou wānau. Te kūreitanga ki te rangi, te kūreitanga ki te wenua. He rawe ngā kare ā-roto ki te arihi i tōku rōpū. I mua i te mura o te ahi, ko te ihi me te wehi i roto i tō mātou kapa, nā te mea kei te whakaatu i ngā mahi o nehe. Koia ko te uinga o ngā kura kaupapa Māori, o te maunga Taranaki, arā, a Te Kura Kaupapa Māori o Te Piipiinga Kākano Mai Rangiātea, a Te Kura Kaupapa Māori o Ngārua Inerangi, tae noa ki Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Hei tā Anderson, kaitātaki o te kapa, ko te kawe i ngā kura o neē e wītiki ai ko ngā kare ā-roto, pēnei i a Ii, Wēi rātou ko Wana. Ko tō mātou kaupapa, ko tō tai, ko te kōrero mō ngā mate rātou kua wehe. Tuaroa, ko te pakanga tuatahi ki Te Kōhia, ki roto o Waitara. Tuatoru, ko te reo Māori, arā, ko Hara Te Hēmara tō tātou rangatira, e koi tō tātou reo. Anei mātou e whakamānawa i a rātou. Ko te matū o te kawenga o te kūreitanga, ko ngā mate o roto i te kāhui nei, he wā anga ki ngā pakanga whenua, ko ngā kaupapa matua o te wā tonu, pēnei te uringa tau wā tekau o te kōanga reo, me te waka nui i te rima tekau tau o te pēti ana Māori me tēteʻi ōna kuia mōreʻu, a kui ana te ēmara. I tēnei wā,
ko te whakaeke kē nei, tino ratou ki ngā nekehanga, ki te ihi me te wehi hoki. Ko tōku tino waiata ko te waiata ā-ringa-nā te mea e kōrero e pā ana ki te huringa tau whātikau o ngā kōhanga reo. Ko to tātou nei tira, nā te mea i te wā i waiata i tino ataahua te rongo ki te taringa, ae. E areare ana ngā tairongo o Arikoa, o Īkaka i te wā ka waiatatia ngā waiata. Ki aku whakaaro he orite mo nga kapa katoa kia eke ki tera ona o nga taumata. Ko ngā wawata a Dylan kia ai ki te katoa, ki te kōmata o te rangi. Mā Wakaata Māori e waka atu i ia te puna kapa mai o te 20 o ngā rā o Māuru. Ka pāōtia ngā toa tokoiwa i te 22 o ngā rā o Māuru, ko Te Rangituku-taonga, ko Te Paraire, te 23 o ngā rā o Māuru. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Oh, mate mīaro katoa atu au ki a koutou a Te Kūreitanga, ko kite au i a koutou i roto i ngā tau, ā, e kite ake ana tō koutou ngātahi, e kite ake ana i te ka'a waka pau ka'a nei, ā, nā, ki te ao te kapa aka ki ngā taonga waka mirimiri a kui mā koro mā. Tīna rawa atu koutou. Nō reira, āpaitia ko te taiaha, āpaitia ko te patua, whiua rā, ā, piupiua rā ko te, Ko te piupiu oti anō waka kōrerotia, waka kōrerotia mā roto i a koutou mahi katoa ā-reo nei, ā-tinana nei, ko te ao tonu o te kapa aka. Nō reira kia tau tonu ngā manaakitanga mutunga kore ki runga i a koutou. Āna ka tika rā e tātou mā, e pūrongo anō tēnei, koia tēnei ko te pūrongo tuarima. Ā, ko tōna kaupapa ia a e āngai ake ana ki te pōiri, ki te ngako tonu o te pōiri i tū ki roto i a Wanganui mō ngā rōpū kapa aka mai te rohe o Te Whanganui-a-Tara, Manawatū, Oro-whenua, Wanganui, Taranaki. Kua ngātai Tā te mea koia tērā te āhuatanga ki tēnei whakataetae o ngā kura tuarua, kapa o ngā kura tuarua o tēnei tau. Me tū te kaupapa ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, he rohe motu ake ko Kōwhiria nā runga i te mate urutā. Nō reira, nā runga i tērā, me ruku atu tātou ki te pūrongo nei.
E toru tau tēnei kaupapa, tēnei taiao o te kapa aka e moe ana. Kūoki mai ngā nīo o Tānerore rāua ko Inerēia ki te oreore anō i tā rātou kaupapa. Ū tonu mai mō tēnei pūrongo. Ko te ia o te reo pōiri e īere ana.
Tae rawa mai mātou ki te whakaeke mai ki runga i a Whanganui, whānui ki a Ngāti Hau mā, kātahi anō ka rongo ana ka ohorere, ka oho te mauri, ana he ohorere whakakipakipa nō reira, āe, kai reira ngā piropiro e. e tītakataka ana, e tītokitoki ana, engari ko te mea nui katoa ki ahau kua oho mai anō tēnei kaupapa. E tino ihiihi ana, e tino koa ana, e rongo i te ihi, i te wana o te haka pōhiri o te hunga o konei. Kūmaru a Te Awa Tupua o Wanganui e ngā kapa a ka kura tuarua o ngā rohe o Taranaki, Wanganui i Manawatū, rātou ko te Wanganui-ā-Tara. A i tā Nootima, i rongo i te mauri o o i tana taenga atu ki te pōiri. A i tā Taiapa, ko te mauri waka iiii i rongo i tana kuunga atu. Me pono taku kōrero. E hīkaka ana mō, mō te hunga taiohi e whakaeke ana ki runga i tēnei atamira o tātou. Um, i roto i a mātou o Te Awa Tupua, um, heoti anō he nui kē ngā mahi me koke tonu. Ā, ki mua i te aroaro mō te āpōpō, ā, engari, he rawe, he rawe, kua tae mai ngā manu iri, ā, o tēnā whaitua, o tēnā whaitua ki waenganui i a tātou. Ā, koa e nui ngā maʻi kei mua tonu i te aroaro, e īkaka ana te ngākau a Kawau, kūtai atu te katoa ki te kaupapa nei. Ēnā, hīkaka katoa ngā tamariki, ā, i runga anō i te mea kua whai wāhi atu rātou ki tētahi kaupapa i roto i ngā tau kua kore nei ngā kaupapa a te rangatahi i runga anō i te mate urutā, te mate kōwhiori nei. Um, hoi anō, uh, ka tuku te karanga ki a rātou, uh, ka tū ngā whakataetae amotu i tēnei tau, uh, harikoa katoa ngā tamariki. Me pēnei pea te kōrero, tino uh, rongo ngā taiohi i te wairua uh, o te hunga tupu pēnei mai i a rātou, ne, kua roa, e noho tahanga ana i tēnei kaupapa, ā, ahakoa kāre te motu whānui i konei te wāhi kotahi, ā, ko te painga kē ka kite rātou, ā, i ngā mahi hakahaka o kapa kē atu. Kua toru tau tēnei kaupapa e moe ana nā te mate ko Wiori, ā, e īkaka ana te kāhui tātara kii kia kita anō te reo waiata o Tama Kōrero rāua ko Ine Waiata. I āhua āmaimai ētahi i tēnei wā, i runga i te mōhio ko ētahi kare nōki atu ki runga i te papatūwaewae o Tānerure e Hine Rēhia, nō reira ko ētahi āhua mataku ana i tēnei wā, engari mā ngā karakia i te pō nei ka whakatau i tērā. Ko te manako nui a Waiwai, ka wakarongo ngā atua ki ā rātou karakia e tau ai ngā piropiro a ngā kaiaka. I te 20 o ngā rā o Māuru, Ka wakapā otia awa kāta Māori i ngā kapa aka katoa. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Karanga mai, karanga mai e ngā kapa o te mua, o te muri, o te runga, o te raro. Tēnā rawa atu koutou e karapinepine kotahi nei. Tēnā rawa atu, Koutou a koa te pēhea, ka tū tonu ko te kaupapa, ka tū tonu ko te kaupapa. I raro i te mana o ngā tua. Ko te kāu i atua tērā, ko te kāu i ariki tērā, ko te kāu i mātua tērā, e tautoko ake ana. Nō reira ko koutou tēnei kia tū winiwini, kia tū wanawana, kia tū rangatira i roto i ngā kawa, ngā nui. o tēnei o ngā kaupapa, ka whanganui o tēnei kaupapa. Nō reira, ka rau ihua, ka rau ihua, ka rau ihua. Koira te kupu o te kōrero ki te papatūnga waewae a mō ia rā ko ngā taonga i waiotia mai e ngā mātua tūpuna. Nō reira kia ū, kia mau, kia manawanui e, kia manawanui e. Kāti au i konei e te iwi e, tēnei au ka mihi ake rā ki a koutou i roto i tēnei wā. Ā, koutou katoa te ūnga toa kōrero mai, Tēnā koutou, tēnā koutou. Oti anō ki te unga mātakitaki areare mai ki ngā kōrero nei, ā, tēnā au ki koutou. Oti anō kia tau pai ngā manaakitanga ki runga ki a tātou katoa, e ngā kapa o te motu. Ā, e kupu motu ake tēnei nāku ki a koutou, ā, mō ia ake, kawea, āpaitūtia, ko ngā, ko te mana, ko te i'i, Ko te wī, ko te tapu, kia eke Tangaroa, kia eke Panuku ai koutou. Oti anō, ko te wiki oki tēnei o te reo Māori, karanga mai e te wiki, karanga mai e te wiki, karanga mai e te wiki. Nā runga i tērā kia tau pai ngā manaakitanga pai ki runga i a tātou, e te māngai pao, karanga mai, anei rā ko ngā mihi i puta mai ai te reo o te reo irirangi o Taranaki, Kore wako o Taranaki, te reo irirangi o Wanganui, te reo irirangi o Rangitāne e tuku ake nei ki a koutou ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire, rire hau. Pai mārire.